Atu kan umnak hi Thlualam le Hriangkhan khua karlak ah a si. Hika hi Vambai lam pialte kha a si. Hika hmun hi cun hika hi Thlualam lam lei kha a si. Ka hin ka hawipa kan ṭuanpi upa uk a um. Cun hika lei hi Hriangkhan lam lei si. Hika hi motor lampi kha a si. Cun atu nan hmuh bantukin hika hin lungphun phundang ngai lungphun a um i cucu kan rak zohter hna lai. Chikkhat te kha vun si lai. Hika hin catial phundang ngaimi um i bia sui peng ti si. I hihi Pu Hei Vung Pu Hei Vung i a rak phuanmi bia si. Pu Hei Vung hi hika lei hin paminthang ngai si dawh si. Hika ah amah konglam zong lungphun ah hin an ṭial i cu zong cu kan vun relpiak te hna lai. Hihi kan vun rel hmasa lai. Pu Hei Vung i thongkhat zakua sawmsarih pakua in sawmriat kar i a rak phuanmi bia ti si. Cucu pakhatnak ah phaisa thahnak kong a tling. Phaisa thah a rak um Kawlram chungah cucu a rak tling. ruapar in an i chawn te lai timi bia zong a tling. Cun pathumnak ah hu he hu he nan dam maw? Atu phone chan a tling tinak a si lai. Phone timi khi spelling an palh deuh si dawh a si. Palinak ah hin khua karlak motor lam a pem dih lai a tling ti si. Hihi cu Laitlang khuate a pem lonak a um ti lo ti awk si a tling taktak cang a chimmi pawl hi. Cun panganak hi a tling rih lomi Kawlram a mui lai. Cun a hung ceu lai i an i lawmhnak mitthli a luang lai. Aa lawm bikmi cu sifak ngakṭah hna an si te lai, ti a si. Hi bia hi a tling rih lo. Atu kan um liomi chan hi a vun langhter ngai. Hika i Pu Hei Vung i a phuannak ah hin cun Kawlram hi a ceu te lai, ti si. Pu Hei Vung cu hodah a si kan vun zoh ta hna lai ka hin. A kan dawtu kan pa philh lonak lungphun Pu Hei Vung kum sawm sarih panga ti si. Pu Hei Vung hi ṭuan thluai pa ti a si. A thih ni hi thong hnih pali thla nga thla ni hlei sarih Meithla tinak si thlang a thla cu. Cun a konglam an ṭialmi hi khuabawi kum ruk a ṭuan. Sa sawm sarih panga a kah i sa sawm voi thum a tuk. Fanu a puak. Chuan Chang a ser. Khuabawi a ṭuan chungah private primary school a dirhpi hna i kumthum hnu thongkhat zakua sawmruk paruk in cozah sianginn ah cohlan a si. Thongkhat zakua sawmsarih panga in Khrihfa a lut. Khrihfa a luh hi a vun tlai ngai. Hika sianginn hna a vun dirh hnu pi ah Khrihfa a lut tinak a si. Cun a fale pawl hi Pi Ṭuan Thluai, Tleicia, Pu Van Ṭhio, India, Pu Ṭuan Thang Vambai, Pu Ṭial Kung Vambai, Pu Sang Ceu usa, Nu Sung Hnem Tleicia, Pi Sung Iang Tleicia, Pi Phir Tang India, Iang Hlei Tleicia, Tuufa sawmthum pali le Tuchin pali a ngeih hna. A phun thihlum, phun ni, March ni sawmthum pakhat thonghnih pakhat ti si. Ah, hihi phundang ngai si. Hika lei hin pakhat a um ṭhan. Hihi ka hmu rih lo tu bak te kha ka vun hmu kan vun rel lai mah hihi. Ka hen tihin a rak phen dih i ka vun rel ta lai. Lairam Biakam ram phurtu pu hei vung dingthluk lairel biathli thei in kikawng ṭial le thawlawng sa he ramthar na don ni ah kal sual ti hna lungmawng rual nih Tling cang ai ee, kan Lairam cu Pu Hla Cung Hla a rel ka harh ngai. Pahnihnak Pathian a thangṭhat ning Lai thil phun tling in a thangṭhat mi a si. Amah hi mifim, paralṭha, mi thinlung ṭha a si. A biaphuan mi hi taksa lei zong thlarau lei zong a tling dih ti si. Aa phundang ngai si. Okay, mah hi si ko seh tampi comment vun pek awk ka thei lo mah hi cu an khua lei ah a thei hngal deuh mi zong vun hal than khawh te ka zuam te hna lai si lo le comment zong ah khan vun tial khawh si kha kan i tong than te hna lai bye bye kalom